Барыгызга да хәерле кичә, ничек хәлләрегез? Заказ атып чыктым. Дөрес ачкан юк. Шуны сакынрам да куатып беттем. Михларын куеп, мат итеп җиргә керәйем, мин кыш җиткән. Аякта көзгә әйтсем иде, ул ягым да катына, борыннарым да кызыл, авырмасам ярый. Хәзер мин сезгә бик тиз генә распаковка күрсәтеп алам. Заказ бик зур түгел, шуңа күрә бик тиз генә ярыймы? Без аны зал, залга гына алып керик. Хәзер менә шунда гына тиз генә күрсәтеп алыйк. Кечкенә генә булса да урел. О, нәрсәләр бар соң монда? Нәрсәләр бар? Һәр вакыттагыча үземнең яраткан чәч буйларымны алам. Скидка булганда күбрәк алам. Эшне алганмын әле бу юлы. Шундый әйбәт миңа ошый ул. Менә шушы краскадан соң чәчләр йомшарып кала. Йомшак тарарга да бальзам шикелле. Бик ошый миңа. Нәрсәләр, нәрсәләр дип әйтсәм, бу юлы инде савытлар юа торган Менә монда сода эффект белән. Так, минем яраткан парфюм. Моны инде пирожки кебек сразу олып бетерәләр теге мичтән төшкән пирожки кебек бу. Кеше, кеше үземә дип алам да, кемдер сорый да бирәм. Менә хәзер тагын яңадан заказ ясадым. Менә бусын инде иремә алдым, аның э, кивитель турында бик күп сөйләргә була, шундый әйбәт бу. Тышсызласа да, менә врачка барыр алдыннан әз генә басып торырга да әйбәт, әйеме? Аннан соң э, тешләрне бик чистарта бу. Десналарны, әгәр дә авырта торган яисә шундый теге сизгер икән тешләрегез, шулай ук булыша. Шишкалар менә барлыкка килә башлый инде, әйеме? Кемнең теге әзрәк тешләре белән шундый әз генә проблемалар була икән, Менә шундый воспалениеларны бетерә инде бу, әйме, ялкынсынган шундый нә- теге, мәсәлән, теш алдырасыз икән, шулай ук шушы ополаски бетель белән дә бик әйбәт. Э, Шулай ук менә профилактик өчен дә э, шайтырып э, әзрәк чайкап йөрергә була тешләрне. Фторсыз, спиртсыз инде бу. Бик ки- бик ошады безгә. Мин ирем алдым әле монысын. Мин үзем дә теге минем тешләр белән гел шундый проблемалар булгач, шундый ополаскиватель миңа да бик файдалы менә мондыйлар. Әле тагын бер төрлесен алам мин. Менә бусы бик ошый безгә. Духилар духи инде, духи булмады. Хаман заказ ясарга туры килә. Бик ошый. Бик шәп духи менә бу. Шулай ук скидка бара. Әгәр дә Скидка белән аласыгыз килсә, әле сез өстәмә егерме процент скидка белән скидканы да куша аласыз, бик арзанга төшә. Шулай ук менә дезодорант, спиртсыз, әйбәт дезодорант. Тагын бер сау тыела торган, монысы безнең алманыкка. Хәм тагын яңа төрле менә мондый э, рефрешерлар чыккан. Рефрешерны сал дисәгез, бу инде безнең исләрне бетерә киемдәге, әйме? Тукымадагы киемдәге. Аннан соң бу безнең шундый теге жидкий утюг дип әйтәбез инде без моны. Утюг буларак та кулланып Менә шулай үтүклисе килмәсә, шушы рефрешер белән генә рәхәтләндереп үтүкләп алып була. Юка тукымаларны үтүкләгән дә әйбәт инде бу, күлмәкләрне, юка күлмәкләрне. Кайтам инде авылыма.